Léif Matbiergerinnen a Matbierger, muer feiere mir den éischten Nationalfeierdag zanter dräi Joer, deen erëm esou stattfanne kann, wéi mir et gewinnt sinn. Et ass eng Lëtzebuerger Traditioun, schonn um Virowend vun Nationalfeierdag zesummen ze kommen a mat senge Léifsten, mat senge Frënn, mat sengen Noperen a mat senge Matmënschen ze feieren. Wa mir dëst Joer dëser Traditioun erëm nokomme kënnen, dann ass dat virun allem Iech ze verdanken, léif Matbiergerinnen a Matbierger. Dir hutt déi lescht zwee Joer mat Ärer Solidaritéit vis-à-vis vun Äre Matmënschen dofir gesuergt, datt mir dem Coronavirus Meeschter gi sinn. Nee, de Virus ass nach net ganz verschwonnen, mee duerch e kollektiven Effort hu mir et als Gesellschaft fäerdeg bruecht, dës Pandemie esou ze kontrolléieren, datt mir haut mam Virus kënne liewen, ouni eng Iwwerlaaschtung vun onsem Gesondheetssystem ze riskéieren. An och fir den nächsten Hierscht a Wanter si mir gutt opgestallt. National Feierdag ass net nëmmen eng Geleeënheet fir ze feieren, mee och fir ze gedenken. Mir gedenken all deene Mënschen, déi hiert Liewe gelooss hunn, oft am Asaz fir onst Land, fir ons Wäerter a fir ons Fräiheet. Och an deene leschten zwee Joer hu mir vill léiwe Mënsche fir ëmmer Äddi musse soen. All Doudesaffer ass eent ze vill. Haut a muer denke mir dofir och u si an un hir Familljen. A mir soen deene Leit Merci, déi all dës Zäit onermiddlech fir ons Gesondheet am Asaz waren an nach ëmmer sinn. Léif Matbiergerinnen a Matbierger, vill ënnert ons fille sech an deene leschte Wochen ëm e puer Joerzéngten an déi däischter Zäit vun onser Geschicht zeréckversat. Matten an Europa ass am Moment e Krich, deen eis Lëtzebuerger leider all ze bekannt virkënnt. De Krich an der Ukrain geet eis alleguerten nämlech eppes un. Net nëmme wéinst onser Vergaangenheet, mee och well d'ukrainescht Vollek all Dag fir ons Wäerter kämpft, déi mir Joer fir Joer op national Feierdag och héich halen. Et sinn dës d'Wäerter vum Fridden, der Fräiheet an der Onofhängegkeet. Et ass ons Pflicht, de Mënschen an der Ukrain ze hëllefen. Lëtzebuerg huet sech zanter dem éischten Dag un den Hëllefsinitiative fir d'Ukrain bedeelegt an d'Sanktioune géint Russland och ënnerstëtzt. Europa ass zesummegeréckelt an ass haut méi gëeent wéi virdrun. Lëtzebuerg huet eng staark Positioun an engem staarken Europa. Mir wäerten dat ukrainescht Vollek esou laang weider ënnerstëtzen, bis dat d'Ongerechtegkeeten, an dat mënschlecht Leed an der Ukrain en Enn fannen. Léif Matbiergerinnen a Matbierger, ech sinn houfreg Premier vun engem Land ze sinn, an deem d'Bierger net nëmme solidaresch ënnertenee sinn, mee och mat Mënschen aus frieme Länner, déi op ons Hëllef ugewise sinn, Mënschen, déi hir Heemecht hu musse verloossen, well si net d'Liewe fäerten. well hir gesamt Existenz vun deem enge Moment op deem aneren wuertwiertlech an Asche läit. Déi Solidaritéitswell mam ukrainesche Vollek, mat de Flüchtlingen huet mech iwwerwältegt. Déi vill Fräiwëlleg, déi ganz Familljen an hiren Doheem einfach opzehuelen, Veräiner, Schoulen an och eenzel Initiativen, déi Spendenaktiounen organiséieren. Et ass mir e grousst Bedierfnis, fir all deene Leit, fir Iech, léif Matbiergerinnen a Matbierger, e ganz, ganz grouse Merci ze soen an Iech mäin déifste Respekt och auszedrécken. Dëst ëmsou méi, well ech mir bewosst sinn, datt de Krich an der Ukrain och fir Iech Konsequenze mat sech bréngt. D'Präisdeierecht, besonnesch déi bei der Energie, ass eng Realitéit, déi ville Mënschen am Alldag ze schafen deet. De Fridden an Europa an d'Verdeedege vun onse Wäerter hunn e Präis. Mee dëse Präis soll net deejéinege bezuelen, deen och scho virum Krich Schwieregkeeten haten, iwwert d'Ronnen iwwerhaapt ze kommen. An och hei liewe mir Solidaritéit. De sougenannte Solidaritéitspak ass d'Resultat vun enger Tripartite an engem Sozialdialog, deen op en Neits ënner Beweis gestallt huet, datt e ka fonctionnéieren an datt e fonctionnéiert. Den Sozialdialog ass och an dëse schwéieren Zäiten de Garant am Fong fir d'Ofsécheren vun onsem Wuelstand an och vun onsem Sozialstaat. Léif Matbiergerinnen a Matbierger, ech si mer och bewosst, datt déi lescht Joeren net déi einfachst waren. Mir liewen an Zäiten vu ganz grousser Onsécherheet an och ganz groussen Erausfuerderungen. De Kampf géint de Klimawandel ass just eng vun den Erausfuerderungen, déi op kee Fall an d'Vergiessenheet geroden däerf, onofhängeg vun deem, wat soss nach op dëser Welt geschitt. Eise Nationalfeierdag ass eng gutt Geleeënheet, fir sech drun z'erënneren, datt mir, d'Lëtzebuerger, scho vill schwiereg Zäiten zesummen iwwerstanen hunn. Ëmmer dann, wa mir als Vollek zesummegehal hunn, si mir als Land gestäerkt

Ech wënschen Iech a mengem perséinlechen Numm an am Numm och vun der Regierung e schéinen Nationalfeierdag a vill schéi Momenter mat deene Mënschen, déi Iech um Häerz leien. Vive eise Grand-Duc, vive eis groussherzoglech Famill an en extrae Vive un de klenge Prënz Charel a vive onst Land!